Helo bawb a chroeso i'r fforwm cwestiynau cyffredin hwn, lle bydd eich arweinwyr sefydlu rhanbarthol yn trafod rhai o'r pryderon sydd gyda chi fel athrawon newydd gymhwyso mewn perthynas â'r canllawiau sefydlu a ryddhawyd yn ddiweddar. Gobeithiwn y gallwch weld bod y canllawiau sefydlu statudol wedi diwygio fel y bydd mwyafrif ohonoch chi oedd ar drywydd i gwblhau eich cyfnod sefydlu yn llwyddiannus erbyn diwedd y flwyddyn academaidd yn dal i allu gwneud hynny. Gobeithio erbyn diwedd y drafodaeth hon, naill ai bydd eich cwestiynau wedi'u hateb neu bydd gennych syniad da ble i fynd i ddod o hyd i atebion. Yn gyntaf felly, rhai cyflwyniadau. Awen Penri ydw i ac rwy'n gweithio yn Adran Addysg Llywodraeth Cymru ar bolisi sefydlu athrawon newydd gymhwyso. Bore da pawb, Ieuan Jones ydw i, a dwi o'r gogledd ac dwi'n efo cyfrifoldeb am athrawon newydd gymhwyso ac yn gweithio i'r consortiwm gwe. Uh, bore da bawb, Daniel Davies ydw i a dwi'n ymgynghorydd dysgu proffesiynol yn gweithio gyda athrawon newydd gymhwyso yn rhanbarth y GCA yn De Orllewin, De Ddwyrain Cymru. Reit, diolch yn fawr. Um, reit, nawn ni ddechrau gyda un o'r prif gwestiynau, um, sef y cwestiwn cyntaf felly. Um, roedden ni fod i gwblhau fy nghyfnod sefydlu ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon, sef 2019-20, a fydd modd i mi dal wneud hynny o hyd. Ian.
Um, yn dan sicr, da ni yma i'ch cefnogi chi gwblhau eich cyfnod ymsefydlu os oeddech chi fod i gwblhau eich cyfnod uh, y rha yma. Rydym am roi rhywfaint o hyblygrwydd i chi allu gwneud hyn. Mewn rhai amgylchiadau, bydd eich ysgol yn rhoi cyfarwyddyd i chi Ac os ydych yn dal i fod yn brin o sesiynau, gallwch ymgymryd â rhywfaint o ddysgu proffesiynol. Bydd hyn yn ddibynnol ar eich amgylchiadau personol chi. Os na fydd hyn yn bosib i chi ymrwymo yn ystod y tymor yr haf, gallwch ail-gydio yn eich cyfnod ymsefydlu pan fydd ysgolion yn ail-agor. Mae'r hyblygrwydd yma yn cynnwys rhywfaint o ddysgu proffesiynol, dysgu o bell a rhywfaint o absenoldeb.
Grêt, diolch, diolch Ieuan. Felly, falle bydd yn werth i ni dreulio ychydig mwy amser yn tynnu sylw at trefniadau newydd. Um, a bydd y cwestiwn nesaf yn, yn ein helpu ni yn hynny o beth. Um, felly mae trefniadau newydd o gynnal 60 sesiwn ac wedyn cofnodi 60 sesiwn o absenoldeb yn peri drosoch chi i, i rai. Um, a sut yn union bydd hwnna'n gweithio felly, Daniel?
Ie, yeah, wel, mae, fel, fel y gwyddoch chi, mae rhaid i athrawon newydd gymhwyso cael 380 sesiwn er mwyn cwblhau profil sefydlu, uh, cyfnod sefydlu yn ystod y flwyddyn academaidd. Ac o'n amlwg yn y tymor yma, gyda ysgolion wedi um, ailbwrpasu i'r sawl ffordd ac ar gael ar hyn o bryd, mae'n bron bod amhosib wneud hynny'n ffordd traddodiadol. Felly, dyn ni wedi uh, Cyfeisio ffyrdd o gellu fod athrawon oedd ar, uh, ar y ffordd i basio neu ffordd ar i gwblhau i, i blwyddyn sefydlu yn, yn medru wneud hynny. So mae 60 sesiwn felly o uh, parhad dysgu ac yna 60 sesiwn o absenoldeb. O ran y 60 sesiwn o parhad dysgu, gall y um, gweithgareddau cynnwys gweithgareddau dysgu uh, o bell, Efallai fod rhai ohonoch chi fel athrawon yn gosod gwaith i'ch disgyblion drwy Google Classroom neu Microsoft Teams er enghraifft, um, ac yn darparu adborth iddynt ac yn cynllunio ac yn y blaen. Gallai hynny cyfri ar y sesiynau. Hefyd, uh, falle bod rhai ohonoch chi yn gweithio mewn um, canolfonau hwb uh, yn rhoi gofal i blant weithwyr allweddol, gwaith holl bwysig yn ystod cyfnod yma Gallai hynny hefyd cyfri. A hefyd, uh, dysgu proffesiynol. Mae, mae hon yn gyfle o bosib i, i ni ymgysylltu gyda'n dysgu ac yn gwella ni fel athrawon. Uh, gallwn ni ddarllen yn broffesiynol, er enghraifft darllen y ddogfennaeth ar y cwricwlwm newydd, a hefyd cael mynediad i ddysgu proffesiynol trwy eich consortiad neu eich awdurdod lleol a byddwn ni'n hysbysu chi am y rheini. Uh, hoffwn nodi fod un sesiwn gyfwerth a tair awr, ond does dim rhaid i'r tair awr yna fod mewn un bloc, mae modd rhannu e mas dros gyfnod.
Grêt, diolch yn fawr iawn, ateb cynhwysfawr iawn yna. Um, Cwestiwn arall um, felly sy'n cael ei ofyn yn gysylltiedig â hyn i gyd yw sut um, mae athrawon newydd gymhwyso bod i ddefnyddio'r cofnod parhad dysgu newydd sydd wedi cael ei osod yn y, yn y pasbort, yn y profil. Um, Ieian. Um, dyma hi'r uh, y daflen, a mae'r daflen yma ar gael ar godwefan CGA ac mae yn eich uh, profil personol chi hefyd i gwblhau. A be da ni'n ofyn? Da ni'n gofynu'r i holl athrawon sy'n ymgymryd â'r cyfnod ymsefydlu uh, statudol yn ystod tymor yr ha, gofnodi manylion unrhyw addysgu neu ei gweithgareddau dysgu proffesiynol tra bod ysgolion yng Nghymru wedi ei ail bwrpasu uh, oherwydd y coronafeirws. Dylai athrawon ddefnyddio'r ffurflen ised i gyfnodi manylion yr addysgu a'r gweithgareddau dysgu proffesiynol maen nhw'n ei wneud. Bydd tair awr o weithgareddau, fel oedd Daniel yn deud, yn cyfri fel un sesiwn. Caniateir i athrawon gofnodi absenoldeb hyd at 60 sesiwn yn ystod y cyfnod sy'n sefydlu. Bydd modd i chi gofnodi unrhyw absenoldeb yn ystod tymor yr haf ar tudalen 2. Yn ola, dylid lanlwytho'r ffurflenni ar ôl i chi gwblhau pymthag, 30 45 a 60 sesiwn i'r tab Cofnod Presenoldeb ar eich proffil. Mae hefyd yn hanfodol bod chi'n hanfon mewn e-bost i'r tîm Datblygiad Proffesiynol yn CCA ar ddiwedd tymor yr haf er mwyn i chi i'r cofnod ar-lein fod yn cael ei ddiweddaru.
Gret, diolch, diolch Ieuan. Felly, yn gysylltiedig â hynny, oes modd um, i athrawon Cymhwyso gofnodi mwy na 60 sesiwn o addysgu neu weithgareddau addysgu proffesiynol um, neu absenoldeb yn ystod y cyfnod nesaf yma.
Wel, mae yna uh, rhywfaint uh, o hyblygrwydd yn hynny o beth, ond uh, does dim hyblygrwydd o rhan mwy na 60 sesiwn o absenoldeb. Uh, Mae'r canllawiau'n glir um, yn ystod uh, er mwyn cyfnod sefydlu Mae athrawon dim ond yn gallu bod yn absennol am 60 sesiwn, sydd yn gyfystyr â 30 diwrnod. Nawr, um, felly, os ydych yn athro sydd wedi bod yn absennol yn ystod y flwyddyn, dweder am un diwrnod, hwn yn cyfri fel doi sesiwn, felly dych chi ond yn gallu gwneud absenoldeb yn y cyfnod yma am 58 sesiwn. Felly yn hynny o beth, byddwn ni yn hyblyg yn galluogi chi wneud dau sesiwn ychwanegol o ddysgu proffesiynol. Um, so dyna lle mae'r hyblygrwydd yn hynny o beth.
Grêt, diolch, diolch Daniel. Um, Mae'r cwestiwn nesaf sydd wedi dod i law ynghylch athrawon newydd gymhwyso sy'n ymgymryd â'u cyfnod sefydlu drwy gyflenwi. Um, ydy'r athrawon yma hefyd yn gymwys i gyfnodi 60 sesiwn o absenoldeb ac i gynnal 60 sesiwn o addysgu neu ddysgu proffesiynol? Deian.
Uh, yn syml, yndyn, mae'r amodau union un fath i'r uh, athrawon sy'n cyflenwi ac i'r athrawon sydd efo swyddi parhaol mewn ysgolion. Ac um, mae hyn yn cynnwys chod yr hawl uh, absenoldeb ac yr hawliau chod ar y dysgu proffesiynol. Um, ond mae hyn yn, yn hanfodol bod chi wedi cyrraedd y 260 sesiwn erbyn Ebrill pedwerydd ac yn amlwg hefyd bod chi wedi cwblhau eich proffil uh, ymsefydlu. Yn amlwg, uh, mi fydd yr gwirio'r allanol yn rhoi cefnogaeth ac yn eich cynghori chi ar ansawdd yr, eich proffil i sicrhau bod chi'n gallu cyrraedd ac y cwblhau y cyfnod yn sefydlu erbyn diwedd tymor yn haf. Reit, diolch. Reit, y cwestiwn, cwestiwn nesaf sydd gyda ni yw, um, Am Nghylch Athrawon Newydd Gymhwyso fydd wedi cyrraedd 380 sesiwn erbyn diwedd y flwyddyn academaidd, ond heb cael ei ail-arsylwi neu ail-adolygiad gan fentor neu wirwyr allanol. Um, a fydd yr athrawon newydd gymhwyso'n gallu cwblhau o hyd?
Wel yn syml iawn, dyn ni'n ymwybodol o'r sefyllfa ac um, mae'n amhosib i'w i arselwadau digwydd yn y ffyrdd traddodiadol yn, yr, yn y sefyllfa sydd ohoni. Felly fe gall un arselwad fod yn ddigonol, yn enwedig os nad oedd agweddau oedd angen ei gwella. Uh, byddwn edrych ar, ac i ddweud y gwir, byddwn edrych ar y profil yn ei chyfanrwydd, Edrych ar adran 2 a'r adborth sydd wedi bod rhwng y mentor sefydlu a'r gwiriwr allanol ynghylch yr profiadau cyn ddod i benderfyniad terfynol yn ystod ein prosesau cymedroli rhanbarthol a chenedlaethol.
Gret, diolch. Um, un cwestiwn dwi'n siŵr y byddwch chi gyd yn awyddus i gael ateb iddo yw erbyn pryd y mae angen i chi gwblhau eich proffil sefydlu a sut fydd yn cael ei asesu eleni. Ieuan?
Reit, ar gyfer yr holl athrawon sydd i fod i gwblhau am sefydlu'r ha yma, mi fydd angen i chi gwblhau'ch proffil erbyn Mehefin y pedwerydd ar bymthag fan bella. Mi fydd eich gwirwyr allanol a'r mentor ymsefydlu yn monitro eich proffil yn reolaidd ac maent ar gael i'ch cynghori ar eich datblygiad gyda'r proffil. Ar hyn o bryd, mi fydd y cymedroli rhanbarthol a chenedlaethol yn digwydd ym mis Gorffennaf, felly mae'n hanfodol bod bob un ohonoch yn cwblhau eich proffil fel gall y tîm emsefydlu cenedlaethol gwblhau'r broses gymedroli cyn diwedd y tymor.
Grêt, diolch. Um, ac felly'n gysylltiedig gyda'r cwestiwn yna, um, y cwestiwn nesaf sydd gyda ni yw, oes rhaid i athrawon newydd gymwyso barhau i drafod eu profil sefydlu gyda'i mentor neu gwiriwr allanol yn ystod y cyfnod yma?
Wel, yn syml iawn, oes. Uh, mae disgwyl i chi ymgysylltu gyda'r y profil ac i barhau drafod gyda'ch gwiriwr allanol a'ch mentor sefydlu. Yn amlwg, mae sefyllfa pawb yn wahanol, ac os nad yw gwiriwr allanol neu mentor sefydlu yn methu wneud am ryw reswm, byddwn yn cynghori chi cysylltu gyda ni yn y rhanbarthau a byddwn yn cynghori chi wneud hynny cyn gynted â phosib fel ein bod yn mwy, mwy o cefnogaeth yn ei le.
Grêt, diolch yn fawr i chi. Os unrhyw beth pellach ydych chi am um, sôn amdano fe um, ynghylch uh, y trefniadau newydd um, cyn bod ni'n cloi? Um, na, rydyn ni beth sgynnu ychwanegu ydy, sicrhau bod cadwch yn saff a cofiwch, da ni gyd yma i'ch cefnogi chi sicrhau bod chi'n gallu cwblhau eich cyfnod am sefydlu cyn diwedd tymor yr ha, os yw hyn yn briodol wrth gwrs.
Ie, a hoffwn i ategu hynny, ie, ond dyn ni'n meddwl amdanoch chi ar y cyfnod yma, ac os, os ych chi'n teimlo bod chi'n methu ymwneud â'ch cyfnod sefydlu yma, mae modd i chi barhau gyda hyn yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf. A anghofus i sôn yn ystod y cyfarfod hefyd, mae'r ma 60 sesiwn absnoldeb yn, yn rhywbeth technegol mewn sawl ffordd, a fydd hwn ddim yn cael effaith ar eich cyflog ac ar, ar eich gyrfa yn y dyfodol.